leri dyambu a ha ra ka va munhu your landless kusuhi na swilo na i ta ingaku u le kule na swilo ya hi lesweswo Loko i nga se tshama i va kusuhi na swilo i ta twi nga ku sometimes a wu le ku pfuneni ka nchumu eh, vafana va mina sukelani ku va intimidated mi stressa hi swo ka swi nga hanyi ku na vavasati va mali ku nyala handle mfumo wa swisisa ne vanhu lava pfukaka nampundzu va ti tirhela wa vona wena sukela ku stressiwa hi xi xo pfuka xi tshamini xi ta ku byela ku hehe

Ku na van'wanyana va n'wina mi yo endleriwa ku dlayisiwa kende ntsena xi yisa xi famba xa ka vanhu lava nga lava nga ka e the same hustling level na xona wa twisisa mi nga tlhela mi ku veveveveve Maharaj a nga kahle Maharaj a nga kahle wena i ndla yini hi vutomi bya wena he sesi a hi a hi a hi twana wa coz handle ka ku dyisa n'wana n'wazava e mbitsi. Wa twisisa? Handle ka ku dyisa e vo N'wanati Mbitsi vo Chauke Mbitsi ya ku hehe va broke hehe they are very broke va ta va ta va ta va va broke i tsandzeka no xava byalwa bya vo va koho vavasati lava ti xavelaka byalwa wa ho i tsandzeka ku ti xavela byalwa wena why why why swo fana na ku fanele ku huma mali ya n'wana wa un'wana n'wansati wa twisisa wa in the name of of of what of a man is a is a supporting stress swi huma kwihi sweswo. e because we need to run away from this whole thing mara swa ku hehe head of the family n'wanuna he a man must provide man a man provide according to what loko mi ri ka a partnership a relationship is a partnership laha ko pfunaniwa wa twisisa na n'wina hafo sukela ni ku ku joyina genge leyiwani because loko n'wansati o za a famba ku nyinyinyi hi yona mama wa mabulomu wa ba mama wa mabulomu wa mama wa mabulomu wa mama wa mabulomu wa mama wa mabulomu a nga byelanga ku a ka nchumu na wena ku na n'wansati hala handle mfumo and I wanna I wanna I wanna take this time and salute all my sisters uh, my beautiful hardworking sisters hustlers of note who wake up in the morning va va ti tirhela vona hi voxe wa twisisa a swi pfuka nampundzu a tirha mali ya wivheni a tirha mali ya panty mali ya pads and everything tanihi n'wanuna I just have to buy things for my lady because I feel like you know tanihi n'wansati you just have to buy things for your guy because you feel like a ni ku it's a partnership ko xavelaniwa laniwa he bro or so a swi a swi tsaranga helo a a hi nawu wa le kwini or mi busy no dlaya vana va hina hi depression ni vulavula ni masayiti hinkwaswo sweswiwa wa twisisa. Hi ku dlayiwa hi depression depression mhaka yo hi compare na mani mani hi mhaka ku mani mani na mani mani mani mani mani va va ye Dubai wena yo broke hehehe mani mani i broke I can't even go to the mall i tsandzeka no ni yisa mall wehe wa ti yisa na sesi wa mina wa swi kota ku ti yisa a mall na xa wena ku tisa xi ndlela. Kasi lokhi Janana i va ma twa ku nandziha hikusa na lokhi futhi n'wi mi hi lavaku too much. Why no fane ni xi hakelela? Why we nga yi hakeleli ke loko ku ri ku fane ku hakelaniwa ke? He o tiyela ro ni gada ma tiva o tiyela ro ni khandziya he a ku na nchumu a xi ndlaku after that he loko ku ri timhaka ta mugayo no xava loko ku ri timhaka . Banja moya, i bɛ to ale moya ne kan. E moya ne, e moya ne.